Also säit leschten Dezember sidd der Aarbechtsminister. Also kuerz viru Chrëschtdag, wor dat dann en iwwerraschende Kaddo fir Iech oder éischter e vergëfte Kaddo? Et ass zwar ni Klosdag, wéi de Premier mech ugeruff huet, ob ech giff kéint enke bei him laanscht kommen. An ech hat mat allem gerechent, mee net domadden, datt ech do sollt an d'Regierung kommen. Datt do dat net eng liicht Affär giff ginn, dees war ech mer bewosst. Datt meng Aufgab och war, fir dat am Sozialdialog rëm hinzekréien. Et war eng Erausfuerderung a mir, ech war mer och bewosst, dass et net vun haut op muar wäert goen an dofir sinn ech frou, dass no där Tripartite, déi stattfonnt hunn, mer déi Gedanken, den Esprit vu Senneng konnte mat virunhuelen an dass et mer zesumme fäerdegbruet hunn, Patron, d'Gewerkschaften an och d'Regierung, dass mer rëm an de Sozialdialog zréckkomm sinn wou Lëtzebuerg ëmmer bekannt dofir war a wat och d'Grondlag vum Lëtzebuerger Modell sinn, dass mer dat alles zesummen erreecht hunn, wat mer erreecht. Also réckbléckend ass et net e vergëfte Kaddo fir Esch? Et ass kee vergëftene Kaddo, et war keen einfachen, mee op alle Fall mengen ech, dass mer elo gutt ënnerwee sinn. Wat mécht Iech aktuell am meeschte Suerge par rapport zur Aarbechtswelt? Ech mengen, dass dat wichteg ass, dass mer et fäerdeg bréngen, de Leit a Beschäftegung ze kréien an dass mer et och gläichzäiteg musse fäerdeg bréngen, Dass déi Leit eng Satisfactioun op deen Aarbecht hunn, well dat schlëmmst wat et gëtt, dat ass wann der moies schonn d'Flemm hutt fir opzestoen, fir schaffen ze goen, mee dass mer do och méiglech musse bréngen, dass d'Liewensphilosophie an d'Aarbechtsphilosophie, dass dat beienee passt, dass haut net méi aacht, zwielef, zwou, sechs, mee dass een och do déi Adaptatiounen an der Aarbechtszäit mécht, dass esouwuel d'Betriber wéi och d'Mënschen sech dran erëmfannen an dass een och do drëm sech och säi Liewe kann opbauen a gestalten. Wat sinn elo Är Haaptziler fir déi zwee nächst Joer bis zu deenen nächste Wahlen? Majo, elo kënnt dat vum Mindestloun, wat ech scho gesot hunn, dass mer dat Gesetz maachen, dass mer d'Gesetz maache vun der Plattform, d'Gesetz maache vum Maintien de l'emploi, eng Reform vun der Gewerbeinspektioun, dass mer et fäerdeg bréngen, d'Organisation du temps de travail, déi mer och ofgemat hunn am Virfeld, wou mer gesot hunn, mir géifen am Kollektivvertrag de Sozialpartner déi Méiglechkeete ginn, déi do sinn, dat sinn déi Projeten, déi ech wëll direkt ugoen, an datt mer dann och kucke fir alleguerten och eppes kënne maachen, datt mer den Emploi hei a Lëtzebuerg erëm an d'Lut kréien, well ech mengen, datt d'Aarbechtslosegkeet däerf net einfach herno eng Gewunnecht sinn, mä datt mer et och erëm fäerdeg bréngen, zousätzlech nei Aarbechtsplazen a op Lëtzebuerg ze bréngen, respektiv och déi Aarbechtsplazen ze halen, déi mer de Moment hunn. Dir sidd jo och vun enger politescher Famill, wann een dat ka soen. Äre Papp hat jo och schonn eng Karriär als Politiker a bei der Gewerkschaft. Schwätzt Dir da vill Politik nach mat Ärem Papp? Mäi Papp an ech, mer gesinn eis all Sonnden, mär zwee alleng, wou mer dann och eng politesch Analys iwwer déi énlech Sujete maachen. An hien ass nach ëmmer ganz interesséiert, wat politesch leeft. An et ass och ëmmer flott, mat him déi Diskussioun ze féieren, och wa seng Zäit eng aner Zäit war, déi vun elo, wou virun allem och d'Medien eng Roll spillen. Deemools ass eemol d'Woch eng Fernseesemissioun komm, elo kënnt all Dag eng. An et ass nach net um zwou Auer decidéiert, um dräi Auer musse mer da scho bei Iech Ried an Äntwert stoen. Dat ass eng aner Zäit elo, wéi dat zu senger Zäit de Fall war. Wat fir politesche Rotschléi huet hien Iech ginn, wou Dir da Minister ernannt gouft? Also mäi Papp an ech, mär lafen ëmmer no deem selwechte Prinzip vun der chrëschtlescher Sozialléier an och nom Prinzip voir, juger, agir, fir d'éischt kucken, dann handelen, dann d'Analys maachen, wat kann ee maachen, an da muss een handelen. An datt sech dat vun der Pike aus geléiert hunn an ech och probéieren, dat esou a mengem politesche Liewen ëmzesetzen.